Ben ond yn cadw cwmni i ni fan hyn mae Rhodri ap Dyfrig, croeso ato ni Rhodri. Helo, diolch yn fawr. Ti newydd ddod o Aberystwyth lle fuodd un benwythnos prysur iawn i ti, yn doedd? Oedd, oedd hi'n benwythnos t'mod anhygoel a deud y gwir, yym dydd Sadwrn a'r dydd Sul yn llawn o bethe rhyfeddol yn digwydd 'na, felly ie cyffrous iawn. A be' ddigwyddodd dros y penwythnos, o' 'na o' 'na brotest? O' 'na brotest, o' 'na rali ar y dydd Sadwrn efo nifer o bethe eryll yn mynd o gwmpas o gigs a pethe yn ystod y penwythnos a wedyn ar y dydd Sul wrth gwrs oedd cynyrchiad Y theatrig Awyr Agored y Bont oedd um, yn rhywbeth eitha anhygol. Nes i fethu mynd yn anffodus oherwydd salwch y mab, ond nes i allu dilyn o gyd ar y we ac uh, gweld buses mynd heibio'r tŷ a rhyw bethau fel hyn, a oedd o'n, uh, o, o beth dwi'n glywed, oedd o'n brofiad uh, ffantastig. Ond ti'n sôn am y we yn fyna, ti yma i sôn am brosiect sy'n mlaen dy ti ar y funud, sef Hanes y We Gymraeg. Esbonia mwy i ni. Yym, mae'r project Hanes y We Gymraeg yn, yn rhan fach o, o'r PhD dwi'n neud ar hyn o bryd. Yym, o'n i'n gweld bod 'na rhywfaint o fwlch, falle, yn y trafodaeth o hanes mwy diweddar y, y we yn Gymraeg, a be, y datblygiadau sydd wedi bod yn arwyddocaol yn nhaith y Gymraeg ar-lein, felly. A o'n i'n meddwl bod o'n gyfle yym, i, i gyfrannu rhywbeth at y, yr ymchwil dwi'n neud, ac i gyfrannu rhywbeth yn ehangach, a, a falle bod yn yym yn fan ar gyfer mwy o ymchwil yn dyfodol. A oeddwn i'n edrych, y prynhawn 'ma o'dd 'na yym ar yr holl beth ac mi o'dd 'na un o'r pethe 'na o'dd yy eitemau'r hen o nôl yn 1996 Sian Thomas yn disgrifio beth yn union yw'r we. Ie ie. A ryw fath o yn fan hyn ma' gynnon ni gyfrifiadur os dych chi'n clicio yn fan hyn Ma' 'na rywbeth sydd o'r enw 'r we yndi? Mae'n eitha rhyfeddol y clipiau cynnar 'na achos ma' chi'n ma' nhw'n sôn am yr uwch draffordd wybodaeth a y termau rhyfedd 'ma erbyn hyn timod a ma' ma'n ddoniol meddwl bod o mor newydd adeg ynny bod rhaid esbonio'r pethe 'ma 'da ni gyd yn cymryd yn ganiataol rŵan a ma' pethe 'di dod mor bell deud y gwir ynde yn yr ugain mlynedd dwetha. Ond ti eisiau i bobl adre i i gymryd rhan, yn Ydw, does? mae hwn yn brosiect torfol, felly rhan o'r peth ydy bod o ddim yn hanes wedi cael ei sgwennu gen un person. Yym, mae yna le i hynny dwi'n credu, ond mae hwn yn trio cael hanesion gen bobl hefyd yn gystal â yy hanes pethau, felly mae unrhyw un yn gallu cyfrannu at y llinell amser 'ma. Yym, da chi'n rhoi'r mewn y cyfrinau'r rhithfro, ac wedyn da chi'n cael mynediad ato, da chi'n gallu gosod eich cofnod eich hunain, Gall e fod yn brofiad personol neu gall e fod yn rhywbeth da chi 'di neud fel cwmni neu unigolyn da chi'n meddwl sy 'di bod yn rhan pwysig o'ch bywyd chi ag neu'n bwysig o ran datblygiad y Gymraeg. Felly, A faint o amser s'da bobl nawr i gysylltu â ti gyda'u gwybodaeth nhw a be fydd be fydd yn digwydd ar y diwedd? Mae yn rhan ola'r darn y peth ar hyn o bryd felly mae 'na tan ddiwedd yr wythnos yy yma i i roi cynnwys ar y wefan. Yy by' 'na gyflwyniad fyddai rhoi cyflwyniad yn y Llyfrgell Genedlaethol dydd Mercher fydd yn mynd trwy rhai o'r prif bwyntie ag yn rhoi rhyw fath o ddehongliad o be sy wedi digwydd. Yym, ond dwi'n gobeithio bydd elfennau yno fo'n gallu parhau ar ôl diwedd yr wythnos yma, felly. Mae'n ddiddorol, yn sicr. Ond 'set ti'n meddwl bod 'na dipyn o waith o hyd o safbwynt yr iaith Gymraeg a'r we a'r a'r dyfodol? O, yn sicr, t'mod, 'dan ni mond yn yn rhoi troed bach yn y dŵr, deud y gwir, ynde, achos yy ma' 'na lawer iawn o bethe 'dan ni angen er mwyn gwneud yr iaith yn iaith ffyniannus, a 'swn i'n deud bod angen llawer mwy o ddeunydd ar y we. Yym, o' 'na un boi yn y Wlad y Basg yn deud yy Menus are ok but we need food in our language ag ch'mod ma' cyfieithu petha'n grêt ond 'dan ni hefyd angen yr deunydd y pethau i bobl drafod ac i gymryd rhan ynddyn nhw felly hwnna 'di'r darn allweddol nesa dwi'n meddwl. O'n i'n gweld 'fyd ti'n trydar eitha dipyn, ti 'di danfon rhyw bymtheg mil o dweets hyd yn hyn, do, neu mwy na 'ny! O ie, ma'n embarasing braidd fod y chi'n yy... Dyna gyd ti'n neud?
Ag o ran dy enw di a- ar Twitter, ma' hwnna'n ddifyr 'fyd, beth yw'r enw? Noodles yy...
Noodles, o le ma' hwnna'n dod? ...ydi'r llysenw. Yym, o'n i'n teithio yn Indonesia ar y pryd a nath rhyw fachgen drio gwerthu rhywbeth i fi a deud, Hey, noodle head! A oedd yn ffrindiau yn meddwl bod hyn yn hilarious ac felly mi sticiodd yy ag ie, felly hwnna di'r rhenw sy' 'di sticio efo fi. Ie, o ma' hwnna'n ddifyr iawn dydw i. Ti wbod oce, wel gen i sgwrs arall nes ymlan. 'Na fo. Diolch yn fawr i ti am y tro. Dim problem.
Wel, Rhodri ap Dyfrig, wrth gwrs, sydd wedi bod yn cadw cwmni i ni heno. Neis dy weld i. Atgoffa ni eto nawr am hanes y we yn Gymraeg, a beth yn union wyt ti eisiau gan ein gwylwyr ni? Ok, uh, hanesywegymraeg.com ydy'r wefan, ac be dwi'n gofyn ydy bod pobl yn cyfrannu eu hanesion neu profiadau nhw o bethau maen nhw'n meddwl sydd wedi bod yn arwyddocaol o ran y Gymraeg ar-lein neu datblygiad y Gymraeg, neu jyst eu profiadau nhw, os ydy o wedi cael effaith ar eu bywydau nhw. Yym, gallwn nhw wneud hynny drwy fynd i'r wefan a mae yna rhoi cyfrinau'r rhithfro mewn a gallwch chi gael mynediad a rhoi cofnod mewn wedyn. Mae yna gymysgedd o bethau yna'n barod, yn does? Oes unrhyw un yn aros yn y cof i ti?